Bonġu mill-ġdid nispera li tinsabu tajbin, aħna għaddejjin tajjeb ħafna u infatti jista' jkun li battuni ħarira aljenata li xkont diġà nitkellem mal-mistiden li jmiss li diġà xrobtu s-sentimenti ta' moħħum ma huwa suġġett li forsi ma nafx ħafna fuq u però jinteressani. Grazzi tal-li tinsab miegħi minn BirdLife Malta kif inti Bonġu. All right? Iva. It-tifel li, il-ġuvni anzi, li jagħmel dak li, u ċbitek ta' tifel imma, u hija, jien nieħu pjaċir meta jgħidu li tifla, għax xtaqt ngħid li il-ġuvni li jagħmel dak li jagħmel illum għaliex il-passjoni għal dak li għandu x'jaqsam ma' kollu ma' natura probabbli bdiet minn meta kont tifel tilgħab fil-ġnien. Ej, ej, minn hemm bdiet. Dejjem kelli ftit interess fin-natura, taf int tkun ta' tifel tibda tesplora. Mbagħad darba kont kont San Luigi dak iż-żmien kelli price kien ktib fuq l-għasafar u beda l-interess. Tibda tosserva fil-ġnien tara għasfur l u l-hemm, tibda taqra, kien hemm ħafna kotba dak iż-żmien li kienu kienu spirawni. Sewwa. Tibda tara l-problemi li hawn fil-pajjiż li tlifna ċertu għasafar sfortunatament minħabba avvenimenti li kellna. U tħoss il-ġibda li tgħid isma' jiena nixtieq nistudja u nasal fil-punt li nista' rrid nixtieq nagħmel xi ħaġa fuqha biex insolviha. Ġibda lejn l-ambjent jew ġibda lejn l-għasafar? Lejn l-għasafar l-iktar li bdiet. U mbagħad tibda tifhem naqra iktar il-kumplessità li ovvjament l-għasafar huma parti minn ambjent iktar kumpless. Ambjent kumpless li ġieli kumpless għax nagħmluh aħna kumpless. Ejja mhux hekk. Għaliex fil-verità jekk toqgħod tqis ġieli jaħdem b'perfezzjoni jekk jekk inħalluh naqra bi kwietu, però kif qed tgħid inti l-ambjent jeffettwa ħafna. U allura x'ġara mbagħad? U mbagħad ovvjament ħajjart illi niġbed lejn il-bijoloġija li kien is-suġġett favorit tiegħi, komplejt nistudja hemmhekk, konservazzjoni, għamilt masters barra minn Malta. Eventwalment mbagħad kien hemm l-opportunità fil-BirdLife Malta u dħalt għaliha. Sittax-il sena ilu issa. Sittax-il sena, mela hekk ilek mhux ħażin tafu probabbli fuq ponot subgħajk. Ejwa, rajna minn kollox. Rajtu minn kollox, x'tagħmlu hekk għaliex aħna nisimgħu bikom ovvjament, inżuru forsi s-sites tagħkom ukoll imma x'tagħmlu? Eħe, ġifieri jiena meta bdejt fil-BirdLife kien wieħed mill-ewwel proġetti li kellna b'fondi Ewropej fuq il-konservazzjoni tal-għasafar tal-baħar li sar ħafna xogħol minn dak iż-żmien lil hawn, ġifieri Għandna pereżempju 28 fil-mija tal-ibħra Maltin li ġew protetti minħabba dawn l-għasafar u dan kien proċess li kien sar bi proġett ieħor 'il quddiem. Hemm ix-xogħol li l-iktar li l-BirdLife tkun magħrufa fuqu li huwa l-kaċċa u l-insib li għandhom impatt tagħhom fuq l-għasafar kemm dawk li jbejtu Malta u kemm ukoll dawk li jpassu. U mbagħad hemm affarijiet oħra jiġifieri l-iżvilupp insostenibbli li għandna fil-pajjiżna l-aħħar nisimgħu bil-kwistjoni ta' Manuel Island, BirdLife Malta hija parti minnu wkoll. Il-ġlieda li għandna kontinwa biex ma nħallux il-postijiet naturali ta' dan il-pajjiż jitkomplu jitnaffru u jiġu u nitilfuhom għax hemm huma hemm minnhom importanti għall-għasafar, imma hemm minnhom ukoll importanti għal diversi ħlejqiet u abitati ta' importanza reġjonali f'pajjiżna. U mbagħad hemm ix-xogħol ta' edukazzjoni li nagħmlu ħafna fl-iskejjel, komunikazzjoni biex inqajmu iktar għarfien fuq l-ambjent naturali għax ovvjament jekk in-nies ma jagħrfux x'inhu importanti mhux se jħossu għaliha jew jagħmlu dak il-pass biex jipproteġġuh. Fiha dax-xogħol kollu li jkun qed isir. Hemm ħafna, hemm ħafna u ħafna servizzi li jingħataw ukoll li jingħataw biss minn BirdLife Malta, kont qed issemmili aktar kmieni. Iva, iva. Pereżempju waħda mill-affarijiet li nagħmlu hija li aħna għandna għandna tim, tim li jaħdem miegħi li nkunu qegħdin twenty four seven on call. Hemm number li jistgħu jċemplu n-nies, seven nine two five five six nine seven, fejn jekk isibu xi għasfur salvaġġ, diffikultà jistgħu jċemplulna u aħna nintervjenu. Sa Ikolli ngħid daż-żmien tas-sena, pereżempju, hemm ħafna safar tal-bejt li jkunu ħerġin mill-bejt hawn nies iċemplulna. F'dak il-każ niggwidahom biex ma jagħmlu xejn kważi kważi għax jekk tieħdu tieħdu d-dar iktar agħar għax qed tneħħih mill-ġenituri tiegħu. U hemm diversi diversi perjodi tas-sena li nkunu attivi iktar. Issa pereżempju qed ngħidu issa qegħdin f'Ġunju. Iktar tard f'dan ix-xahar ikollna l-għasafar tal-baħar, il-garnija, li jibdew joħorġu mill-bejtiet tagħhom fl-irdumijiet jitfixklu bid-dwal li għandna madwar il-kosta u jispiċċaw fl-abitat. U ħafna drabi n-nies jisibuhom fit-triq, fil-bitħa, fil-pool u jċemplulna u aħna nintervjenu biex noħduhom, noħduhom għall-attenzjoni ta' veterinarju u mbagħad inħarbuhom, nagħmlulhom ċurkett u nħarbuhom fis-salvaġġ nerġgħu. Kollox skont l-istaġuni tiegħu. Iva. U drajnija.
U drajtu, u di ta' ċurket, xini di ta' ċurket?
Il-benefiċċju ta' eh, ċurket. Ċurket huwa dak li ngħidulu bird ringing, huwa sistema internazzjonali li hija xerjata ma' pajjiżi oħra Ewropew. Mela jina fajna nitfaw ċurket li jkun b'numru uniku fuq dak l-asfur, jiġi reġistrat f'sistema li hija shared internationally u l-vantaġġ tagħha huwa jekk dak l-għasfur jinstab xi mkien ieħor, mela allura l-istatistika ta' dak l-għasfur tkun diġà mittieħda minn Malta u nafu li dak l-għasfur jew beda ħajtu Malta jew xi ħin għadda minn Malta u ġie kkontrollat hawnhekk. Jittieħdu ċertu miżuri, parametri ta' tal-qisien tiegħu, tal-istat ta' saħħa, u mbagħad jiġu jiġu rrilaxxati. Hawnhekk qed naraw, eħe. Qed naraw filmat hawnhekk.
Iva, dan għal il-ġimgħa ħarrabna diversi gawwi li kienu qed jiġu riabilitati magħna. Din hija attività li dal-aħħar qegħdin nieħduna aktar ħsieb. Qed nistiednu membri tal-pubbliku, jekk speċjalment tkun persuna li tkun ċemplitilna li sabet dan l-għasfur, wara proċess ta' riabilitazzjoni mbagħad nerġgħu nħarrbu l-għasafar biex jerġgħu jsibu ruħhom fis-salvaġġ. F'dal-każ il-gawwi, il-preżenza tiegħu s-salina hija waħda qawwija, u ħarrabnihom hemmhekk stidinna fil-fatt in-nies li kienu li kienu ċemplulna oriġinarjament meta sabu dawn l-għasafar f'diffikultà. U ġew dawn in-nies għaliex? Iva, ġew, ovvjament intuhom l-esperjenza li jaraw mill-viċin l-għasfur li huma jkunu ċemplu huma stess. Hija hija ta' sodisfazzjon ovvjament li li anke tagħti follow-up lin-nies fuq fuq il-każ li jkunu ċemplulek. Anki hawnhekk hija mument sabiħ ħafna, allura nimmaġina min jaf għalikom li tkunu. Iva, għalina hija kważi xi ħaġa ta' kuljum din, imma eh, qed nitgħallmu ħafna, qed nistħarrġu iktar, qegħdin eh, anke nillinkjaw ma' eh, ċentri ta' riabilitazzjoni barra minn Malta fejn qegħdin nitħarġu iktar. Kull speċi għandha l-requirements tagħha, kemm l-ikel, ovvjament kollox isir bil-parteċipazzjoni tal-veterinarji li jkunu qegħdin jiffollowjaw il-proċess kollu. Imma hija ħaġa sabiħa li terġa' tagħti lura ċans ieħor lil dawn l-għasafar. U anki għalikom probabbli li tkunu involuti b'mod direttament min jaf li xi. Titgħallem ħafna. Dan huwa grezz tal-bhejjem, dan huwa għasfur ieħor illi kien vittma ta' kaċċa illegali, nġabar minn Għawdex, għamel kważi xahrejn issa fir-riabilitazzjoni b'ġewnaħ miksur U hemmhekk reġa' seta' jtir fl-ambjent naturali tiegħu. Reġa' tar, reġa' mar lura f'dak li jaf u f'dak li jħobb. Eżatt, eżatt. Naħseb kull proċess, kull kull każ hu għalih fejn jidħol ħin, hux hekk? Iva, iva, iva. Kif tkunu tafu? Ovvjament, l-ewwel pass meta jinġabar l-għasfur huwa li nistabilizzaw il-feriti li jkollu, ħafna drabi anke importanti li jkun ċertu rehydration, speċjalment f'dat-temp bħalissa, u mbagħad jittieħed għand il-klinika tal-veterinarju jaraw x'hemm bżonn, jekk ikun ksur normalment l-iktar li jieħu li jieħu żmien. Jew anke jekk ikollu r-rix imkisser għax ir-rix biex jerġa' jikber ovvjament jieħu żmien. Jew mbagħad nibdew il-proċess ta' riabilitazzjoni jekk hija ġewna b'miksur sakemm taqgħad l-għadma u mbagħad inħarrġu l-għasfur biex jerġa' jibni l-muskulatura tiegħu għax hekk jagħmel żmien ma jiċċaqlaqx ovvjament bħal bniedem għandu bżonn il-fiżjoterapija biex jerġa' jiġi f'postu. Ehm, jekk huwa tar-rix iridu nistennew u titriggerja anke l-proċess b'ċertu ikel biex ibiddel ir-rix tiegħu. Ovvjament għasfur isek qed tara ajruplan u l-body tal-ajruplan jekk ma jkunx perfett ma jkunx jista' jtir, allura ir-rix trid terġa' ġib u f'postu. Aktar kmini wkoll semmejt l-edukazzjoni, l-tfal tagħna naħseb li importanti ħafna ehm, anki biex ikunu Konxi ta' x'hemm minn barra. Ħafna, ħafna. F'dal-każ anke nużaw dal-attivitajiet kultant kellna l-okkażjoni li jiġu t-tfal. It-tfal jistgħu jiġu r-riżervi, jorganizzawlhom ġiti ta' jiġu r-riżervi jaraw ir-riżerva naturali hemmhekk, jiġu bl-iskejjel u nħarrġuhom fuq l-aspett mhux ġast għasafar, l-aspett ukoll ambjentali li joffru r-riżervi, jiġifieri li huwa rifuġju ta' ta' annimali u ta' abitati fejn ikunu jistgħu anke permezz tat-teachers li jkunu mħarrġin f'dan f'dawn l-affarijiet jispjegawlhom ftit x'hemm għaddej. U allura għal dawk li forsi għandhom bżonn iktar informazzjoni dwarkom. Jistgħu jidħlu fuq il-BirdLife hawn fuq is-sit tal-BirdLife Malta, jistgħu jingħaqdu membri magħna jidħlu fil fis-sit u jkunu jistgħu jsegwu. Inħeġġeġ in-nies anke jsegwu s-social media hemm ħafna attivitajiet kważi kull ġimgħa xi attività jew oħra fejn il-pubbliku jista' Jiġri għal dan l-attivitajiet ħafna minnhom b'xejn ukoll u jkunu parti minn dil-komunità li qiegħda ssegwi l-iżviluppi ambjentali li għandna f'dal-pajjiż. Jiena nirringrazzjak li kont magħna dalgħodu u li tajtna dil-informazzjoni. Grazzi Sellili anki għall-bqija tal-kollegi ukoll tal-ħafna voluntiera li hemm anki magħkom. Aħna minn hawnhekk ħa nerġgħu noħorġu ftit mill-istudio biex niltaqgħu u nkomplu ma' Russell. Russell!